Bagloriaeth Cymru Mae Bagloriaeth Cymru yn ddyfarniad sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau. Mae'r rhain yn cynnwys cymwysterau sy'n dangos llythrennedd a rhifedd ynghyd â dewis o gymwysterau ategol o faint a lefel penodedig. Ochr yn ochr â'r cymwysterau hyn, rhaid i fyfyrwyr hefyd gwblhau cymhwyster tystysgrif her sgiliau, sy'n asesu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd gan gynnwys meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd, ac effeithiolrwydd personol. Beth yw'r dystysgrif her sgiliau? Y dystysgrif her sgiliau sy'n gwneud Bagloriaeth Cymru yn unigryw. Mae'n gymhwyster annibynnol mewn pedair rhan. Prosiect unigol i ddatblygu sgiliau ymchwil y myfyriwr, sy'n werth 50 y cant o'r marciau ar gyfer y dystysgrif. A thair her sy'n ymwneud â meysydd menter a chyflogadwyedd, dinasyddiaeth fyd-eang a'r gymuned. Ar gyfer y prosiect unigol a phob un o'r heriau, gall myfyrwyr ddewis canolbwyntio ar bynciau sy'n berthnasol i'w diddordebau a'u cynlluniau ar gyfer astudio neu weithio yn y dyfodol. Ar gyfer y prosiect unigol, mae myfyrwyr wedi ymchwilio i bynciau mor amrywiol â'r defnydd o ddiodydd egni a hydradu ymhlith pobl ifanc, a ph'un a yw rhai negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol yn torri'r gyfraith ai peidio. Mae'r her Menter a Chyflogadwyedd yn meithrin sgiliau ar gyfer cyflogaeth, megis gweithio gydag eraill. Mae myfyrwyr yn y gorffennol wedi datblygu ap i helpu pobl â dementia a gêm i hyrwyddo atyniadau lleol i dwristiaid. Mae'r her Dinasyddiaeth Fyd Eang yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o faterion byd eang, megis dulliau cynhyrchu bwyd cynaliadwy a rôl merched yn y diwydiant adeiladu. Mae Her y Gymuned yn annog myfyrwyr i nodi cyfleoedd yn y gymuned, fel hyfforddi chwaraeon, neu godi arian ar gyfer elusennau lleol a chymryd rhan ynddynt. Ar ba lefel y caiff Bagloriaeth Cymru ei hastudio? Mae Bagloriaeth Cymru ar gael ar wahanol lefelau, yn ôl oedran y myfyrwyr a ble maent yn astudio. Dyfernir Bagloriaeth Cymru cyfnod allweddol pedwar ar lefel sylfaen a chenedlaethol, lefelau un a dau, a chaiff ei hastudio gan ddisgyblion ochr yn ochr â'u cymwysterau TGAU. Caiff Bagloriaeth Cymru Sylfaen ôl 16 a Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol ôl 16 eu hastudio gan fyfyrwyr yn y coleg, ochr yn ochr â chymwysterau galwedigaethol ar lefel un a lefel dau. Caiff Bagloriaeth Cymru Uwch ei hastudio gan fyfyrwyr yn y coleg, neu yn y chweched dosbarth, ochr yn ochr â'i cymwysterau Safon Uwch neu gymwysterau Lefel 3 eraill. Er ei fod yn cymharol newydd, mae cyflogwyr a phrifysgolion eisoes yn gweld gwerth Bagloriaeth Cymru ac yn dweud ei fod yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a fydd yn paratoi myfyrwyr i astudio yn y dyfodol ac i gystadlu mewn marchnad swyddi fyd-eang sy'n datblygu'n gyson. I gael rhagor o wybodaeth am Bagloriaeth Cymru a'r dystysgrif her sgiliau, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.